taf li aħna għandna di, forse laqqas ma nafx tafx inti, di oldest freestanding structures fid-dinja. Dating before the jgħidu, insomma, eh, eh, eh, li naqra. Dating before the pyramids. Jipreċedu l-piramidi, għal-ġigantija tgħid. Għal-ġigantija u anka għandikun l-mnajdra u l-ġisbu l-ora. So, Eh, Jena kont imbieħ il-daw il-basturs. Right. Meta kon zaħir.
U turisti għaddejjien kon edhom, do you want to see the longest standing erection in the world? Għatma għalek ta' ġaħal.
U le, meta tara, meta tara, per esempio, il-CEO ta' Mayo Clinic, Dana it's a very big, big establishment, ġviri naħseb dak tagħhom iktar mill-ekonomija Maltija. Malti, Kamilleri. Jow, per eżempju, inti taf li l-Lord Chief Justice. Farrugia, Farrugia, għettaj li. Farrugia. Ġan eh, Rico Farrugia. Li huwa il-Mayo e Clinic CEO, Gianrico Vallucci. U kont taf min hu il-Chief Justice tal-Ingilterra, il-Chief Judge tal-Ingilterra. Li huwa l-ogħla ġudikanti. Le.
Eh, Malti. Ma kont dik b'liema mhux. Żgur, mela. Judge, judge. Kuljum hu judge. Miet. Ego judge. Mar St. Edwards, nafu da ġifieri. Jiġi minn mikallef daw. Tiftakru l-Luxpress? Luxpress, le.
Kienu stamperija daw? Stamperija u dim San Ġużepp li l-lum dal-BOV da eh, Igor Ġaġġ, eh, missieru kien squadron leader Ingliż, żewweġ il-Rosa Ġaġġ, she was a very nice lady, U da laħaq, jiġifieri, Chief Justice tal-Ingilterra. I mean, isn't this unur għal So, no, Maltese, għandna ċertu Speaking of. Dan għid ċertu, għandek hekk idea għalfejn, speċa x'inhuma it-talenti Maltin li wasluna biex naslu għal dawn it-tip ta' ċari.
Kummazzjoni kont qed naqra r-write up ta' l-interview li għamlu l-President ġdida li għandna nawguralha. Kummazzjoni qed tgħid li kemm nies importanti, Presidenti u affarijiet ħarġu minn Għawdex. U għaliex Għawdex u mhux Malta? Għax hemm iktar il-will to succeed, hemm iktar lest aljenazzjoni, tajjeb, jiġifieri l-Għawdxin huma prominent ħafna fil-xena anke politiku għax meta jkollok background ġeneralment tara familja sinjura, it-tfal, 99%, ma jkunux suċċess għax hija jagħmel tajjeb. Però meta jkun hemm il-faqar, infatti hemm proverbju li l-faqar huwa frejn indurat jew fid-dar tal-fqix ħaġa, hemm proverbju li frejn indurat meta jkun hemm il-faqar, jiġifieri it is a gift għax inti tipprova, jiena pereżempju aħna għidlek ma konniex fqar, Ta' ma kunix sinjuri, għala jkollok dak il x'ismu biex tistudja llum. Tieħu pjaċir, tmur l-università, dak li ħa avukat kien imissieru kellu pompa tal-petrol pereżempju, l-ieħor ma strudaxxa laħaqlu, you know, so daw huma kollha tibda tara suċċessi ta' nies li ġejjin mill-università li ħerġin from a very humble background. U naħseb dika eh, il-Maltin dejjem irnexxielhom barra li nibda ngħid everybody has been here il-Phoenicians, Carthaginians, il-Romans, l-Arbin, l-Ingliżi, l-Franċiżi, ma dejjem ħriġna isna isna teflon aħna xejn ma jħel maħna u dejjem għaddejna Dejjem għaddejniha. B'xi mod bqajna hawnhekk u b'xi mod wasalna biex ikollna Repubblika tagħna. Eżatt, eżatt. U m'għandniex riżorsi, tajjeb, jiġifieri aħna x'għandna mhux daqsxejn baħar, x'kun daqqiet ikun inkwinat, jew issa għandna l-jellyfish bħala threat, u għandna the good weather and the heart of the Maltese. Sakemm inżommu Ma nitilfux il-valuri, eh?
Mela, tlaqna?